waan isin gammachiisu waan illee gammachiisu waan namni hundi itti gammadu irra eh, jirra zamoona kana wanti sun maayin yoo kajattan taate eh, masaratiin akkuma kanaan dura isin hin jennee turre qabuu irra geennee jirra isin hin jennee turre kanaan dura Anna bakka isiin jirtuu an irra gahee turee bakka isiin jirtuu jechuu ergasii bakka san irra gahee jennaanini ibsaa faha fa'aa ergee lokishina ibsaa fa'aa ergee akkasittii isaan deemanii jiranii bakka san irra gahanii bakka isiin jirtu san isii qabuuf jechuu deemanii jiranii inshaa Allah rabbi keeyrii haa godhuu du'aa'iitti jirraa isinillee du'aa'ii gochuu hin dagatinaa Akka qabanii fidan abdii qaba inshallah abdii qaba rabbii harka isaaniitii haa galchu jedha maaliifu isiin nama laafaa miti masarat jechuun nama laafaa miti dhugaa dubbachuufi maaliifi nama jabaa baqqa isinuun beeytan jedhee yaadaa waan isinitti himu hin qabu waggaa meeqaaf waggaa tokkoof maal olii godhe? Waggaa tokkoof wayi nama ibsaa rakkisaa ture intalti nama jabaadha nama badduu maafiyaadha irra gahe gizee isinin jedhu qallaayii isinitti hin fakkaatiin kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa waan yaani laaftu wayititti hin laalina akkaataa anitti irra gahe anatu beeka akka isiin ammoo gizee isii bira gahe gizee isii bira ol seenee isii wal arge waan ta'e ammoo ana beeka kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa

nama taate sheyxaana taate jinnii taate wanni isiin taateyyuu namaa hin galu akka nama bakka san dalaguutitti dhaqee namaan walii gallee warra achi keessa dalagu walii gallee jechuun akkasitti dhaqee gizee dhaqe ammoo oluma seessanii bilbila alarm narraa hambisanii qorannaan isiin na qoratte qorannaan isii jalaa fuutee gubbaa fuutee duubaa keessaa alaan na qorattee bismillaa haasawaan afaan kana na guggoysite kaan na gaafa San na gaafatti. Anuu sodaadhee bismillah achi keessa holladhee moo yooma manarra naqqaati yooma manarra naqqaati ka jedhu. Shakkeeyyu dhugaa dubbachuuf kabajamtoota hordoftoota keenyarra naqqaatee jirti ka jedhu waan tokko na dhagahe sodan na dhagahame dhugaa dubbachuuf. Gasii gabbahee bakka sanirraa gizee gabbahee bakka sanirraa naannoma safara sanii dhaabadhee lookishiina ibsaa fa'aa irratti ergee bakka yaani safara kam akka ta'ee manni barii akkamii akka taate lakkoofsa meeqa akka ta'e itti himee waa hundayyuu itti himee jechuu akkasittii bakka sanii deemee garuu hin ulfaata namtittiin a'uuzubillaah min sheyxaani rajiim sun yookaa sheyxaana waliin dalaydii yookaa jinnii waliin dalaydii yookiin ammoo mataan isiitu waan biraati jedhee yaada malee suni nama jedhee hin yaadu Auzubillahi min sheyxaani rajim gaafa dura as taa'ee waa'ee isii dubbatanii ibsa irraa akkana daleyde waan akkasii daleyde jedhan akkamin namni akkas waan akkasii irra dalaguu danda'a gizee haati mubaaraka na himtee sun waan immaan isiitu namaan galu yoo sagalee namaa qabdu waan isii namaan galu yoo dubbattu waan isii namaan galu jedhan natti hin fakkaanne maayni maaluma kana hunda akka abbadan namuma lubbuu qabu dhalaa sanuu lubbuun keessa jirtu kan hunda akka abbadanii jedhee yaadaa ture garuu gizee dhaqee dura ta'e Isirraayyuu waan nama sodaachisu jira. Waan kana waliin dalaydii, waan san dalaydii, wanni isiin dalaydu nama hin galu dalagaan isii. Ibsaan faati deemtee jirti waan ta'eef lokeshina ergeefii ture akkuma isiniin jedhee ture waan hunda ergeefii ture waan ta'eef inshaa Allah akka qabanii harkaan gahatanii fidanii asitti viidiyoo qabnee isinii waraabnu. abdii qaba. Waan irra dalaynulle isinu isinummaan ka murteessitan taha. Dhugaa dubbachuu fi waa'ee isii kana yoo dubbadhu ani bakka hin beeku. Hin beeku an gaafa qabanii fidan hoo akkasuma nam sodaachisti moo sodaan sun irraa nama yaani sodaan isii nam sodaachisu sun irraa badamo bar osoo isiin sitti hin dubbatini akkanumatti fakkii isiitii fakkii isii gisee argan nama sodaachisa. waa godhattee deemti malee namni nagaan akkasiin nama sodaata. An takkaa nama sodaadhee hin beeku an ofii akka mataa kiyyaatitti. San sheexaanaan sheexaana jedhee yaade malee nama jedhee hin yaanneyyuu. Ibsaan faati haa deemanii malee amma maalitti akka jiranillee hin beeku qabanii qabuu baatanii hin beeknu garuu lookishiin akkuma argeeniif an bakka saniin bahe isaan ammoo deemanii jiranii deemanii qabuuf deemanii jiran waan ta'eef. Eegaa jirra kaa kunoo masaratiin fidanii dhufanii masarati waggaa meeqa ibsaa akka sirra dalagaa turte jireenya isaan dhoorgitee jireenya bultii isaanii baxabaxaa turte inshaa Allah qabamuuf deemtii harka keenna seentee jirti anamma gisee takka takka haa sodaadhu haana sodaachisu malee

Hallayyaa wayii yaadda ani itti isin naqe hin jirtu an maaliif lookishiin an taloo bira taa'ee waliin haasa'ee akka itti bikka san dhaqee fi akka bakka san irra gahee fi haga an intaloo bira jiru waan ta'e ana beeka hallayyaa maaliif isin naqa. Magartuu wanni jedhamu dhugaa dhan fakkate akkam sin amanne akkam na gammatti. Eh? Maal jechuudha?
Akkamitti waan akkanaa irra dalayta?
Tasgabbaa'inee waan akkamii sirra dalage?
Masaraatu gaa mana mana kana jirti naannoo kana jirti nuun jettee lokeeshina san qabannee oodee nu Dhugaa dharee intaloon sheexaanaa fi jinnii fi namaa isin beeku haga sodaadhee waan na dhagahame ana beeka. Hagas bira seentanii isin argitanii intaloo san bira taa'een qorannaa isin na qoratte waan isin narra dalay dura maal siin jette kana jechuu qabda malee ol seentees maloluu qabda. Hin Laakka argine seeniti maal gaa. dhaqxanii bakka san hin hin dhaqne. argine maal
gara kana kutanii na gare.
Shakkitee bakka Keef mana jijjiirattee jireenya isii. malaree Mana shakkitee. jireenya isiiti. Mana jireenya isii taatee hin beeku manni waan biraa fakkaata alaa manni kaameraa si eegan bilbila namarraa fuudhan akkuma ol seeneen intaloon eh, na shakkite na fakkaatee hin beeku ani an sodaataa waan kanarraa nama sodaachisaa akka sheexxaana taate jinnii taate nama sodaachisa qorannaan isiin si qoratu poolisiin akkasiin nama hin qoratu. Ani nama ani si nama ni dhugaa rabbi. Moo na leenjisuuf deemte dhugumatti akka micoon sun na qabdu barbaadee ta'e. Akkam.
Maal jechuudha amma qofa ati akkamitti akkana gootu?
Akkam. Maal dhugaa jiru nutti hin himne? Ma fayyaa qabdaa isii qofa nagahummaan manaa deemtee lookishiin si ergee waan hunda si ergee deemtee maa inni akka mucayyoon sun na hiitu barbaadda

Wanti akkamitti achi isin eega? Akkamitti achi isin eega? Haga achi taa'ee iyyuu intaloon akkana ol na dhaabdee gana dhaabde keessaa jalaa gubbaan na qorataa jirti isin jedha achi dhaabadhee tanuu achi isin eega? Ani ani obbo amma. Mooti qabuu dhufne jedhee itti haa himuu yuree akkas jechuun baru itti himi waan deemtuuf adii hunda itti himi Heen jechuudha. naatta naati.
Zoora zoora zoora zoora zoora isa maxxansa. Ibsaa tasgabbaa ilaali. Wanni shakkitu Akkana. illee hin jiru, wanni na shakkitu illee hin jiru. Tasgabbii waa dubbadhu.
Namni nama shakkee Nama takkaa bira hin dhaqin waan ta'eef an waan yeroo duraatiif na argiteef gizima isiin akkasi na qoratte iyyuu shakkee jira. Intaloon tun na shakkitee badaa jedhee shakkee jira. Kanaafuu ati Waan naan jettu kana manaan jiruun. Gesaa san baane kunoo amma ol seene. Yoon hin dhufu achitti naannoo san teenye barbaane nama ol ni jenna. sababni ati na na amanneef maa inni badii nan balleessee ati nan amanneef maa inni maal godhe Yookaan achitti dhaabattee yookaan immoo nama nutti erguu qabda ture. Achi akkamitti dhaabata bakka ton bakka dhaabatanii miti irraa fagaattee telefoona bakka isaan hin irraa fagaattu. bisan Hayish. kaameratu jira maaliidha yoo tasa namni tokko gabbahee na arge na shakkan moo na shakki Ta'e bilbila maal cufte ree?
bilbila Ta'e.
gisee achi jiru moo Ta'e. bilbila maalii cufe Eh, na- narraa fuudhaniiti itti ol seenee na qorattee waan barbaadde naan jettee biraa gabbahee bilbila fudhadhee naannoo san dhaabadhee wanni isin erge Ani Leeshaa mana dhugaa keessan zooraachu- ani si amanaa jiru. Eh, Zooraachu Soon akka zooraachu sirriitti nuu mana kee irraa zoomaqaachuu. bahee dhugaa keessan. Eessa bahaa isin waan barbaadde na godha asittuu na hidhadhu. Yoo barbaadde yookaan isitu masarratiin na ergee isii waliin narra dalaguuf deema jettee yoo shakkite kun asiin na hidhadhuuti waan barbaadde akka barbaadde na godhi kun Sama- waan. Auna ce ayyasha ta sirji tuwa na ayyasha. Yuu Zeenab. Aychaallahu.